האט ער געזאגט איך ווייס אז ס'איז א שווערע מעשה דא, אבער דו קענסט נישט האבן קיין קינדער, נאר מיט איר קענסטו האבן קינדער. א פלא'דיגע זאך, א מענטש מיינט אמאל איך בין מחיוב צו ליידן, איך בין מחיוב צו ליידן, דו האסט נישט קיין קינד, דו קענסט נישט האבן קיין קינדער, דא האסטו, רבי שלמ'קע האט אים געזאגט, קוק, דו קענסט נישט האבן קיין קינדער. די הייליגע צאנזער רב האט אויך געהאט א מורא'דיגע מעשה, דו ווייסט די מעשה? אויף אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן שידוכים אן די בחור מיטן מיידל. א טאטע איז געווען אונטערוועגנס, ער איז איינגעשטאנען אין א קרעטשמע, ער האט געזען יענער האט א טאכטער, האט מען געמאכט א שידוך. און זיי האבן געקומען זאגן אז ס'דא א שידוך. איינער איז געווען אונטערוועגנס, ער האט געזען יענער האט א בחור, מען מאכט א שידוך. מ'איז אנגעקומען צו די חתונה, דעמאלטס האט מען געמאכט די בשו ע, פאר די חתונה האט מען געמאכט די בשו ע. זעהט מען די מיידל זעהט אז דער בחור קומט צו גיין, די הייליגע רב צאנז רב האט געהאט א הינקעדיגע פיס, ס'איז עקסטערע מעשה א מלמד א אכזר, די באנק איז אים אראפגעפאלן די פיס, ער האט אנגעפאנגען טאנצן אויפן באנק אנשטאטס אים צו העלפן, ער האט געשלעפט זיין פיס כל ימיו, א פארווייטאגטע פיס געהאט, האט די מיידל געזאגט אז זי וויל נישט גיין. די נישט איבער שעות ווען נישט אומאזאנס קענסט די מעשה ממש האט עס פארציילט האט די הייליגע צאנז רב געזאגט שוין געווען אלס בחור איז ער שוין געווען זייער זייער הייליג אז ער וויל רעדן מיטן מיידל פאר אפאר מינוט אפילו זי וויל נישט די שידוך סתם זאל ער בעטן זי זאל קומען מסכים האט ער איר געזאגט קוק הער די פיס דאס איז דיינס. כאטש איך האב שוין געזען. אונזערע נשמות קומען דאך פון אויבן. איך האב פארשטאנען אז נאך פאר אונז זעמיר אנגעקומען אויף די וועלט, אז דו גייסט דארפן הינקן. האב איך געזאגט פארן אייבערשטן, איך וויל עס נעמען אויף מיר, אז דו זאלסט האבן גוטע פיס. אויב דו ווילסט נישט די שידוך, גיי דיך עס צוריק. איך בין חיוב צו האבן א הינקעדיגע פיס. איך האב עס געטון, ווייל אונז גיימיר זיין, אונז זעמיר איין נשמה, אונז גיימיר צוזאמען לעבן. האב עס גענומען אויף מיר. דו ווילסט נישט די שידוך? האט זי האט זי געזאגט אז אזאנס האט זיך נאכנישט געהערט א מענטש זאל רעדן אזוי איז זי געגאנגען צום שידוך אבער דאס איז דאס א מורא'דיגע לימוד אסאך מאל א אינגערמאן קומט זאגן אז איים סאפערינג סאו ער וויל זיך צוטיילן און דורך זיך צוטיילן וועט מען דיר געבן יענע זאכן אויכעט אזוי איז כאטשיג זי האט אזא נאטור יעדע זאך באקריגט זיך זי רעדט זיך איז ניין רעדט זיך איז יא אבער דאס איז נאר אז מ'איז צוזאמען דארף אלעס טון אין די וועלט אז ס'זאל זיין שלום.